ndakanzwa kuti sekuru vako vakakurova nezuro nokuti ruth akakunyepera ndoupenyu wangu saka ndoita sei ndinongotambira zvouya nekuti hapana chandinozokwanisa kuchinja pangu ndakakakuudza kuti uya ugare kumba kwangu ndine extra room hapana zvandinokuita hazviite farai ndozonzi fambi ko wakataura nasisi vako here kuti vantsvagire basa hongu vakati ari kuuya the weekend saka tichazoziva zvakawanda kana vasvika pamba pavo tichinzwa kuti chirongwa chacho chiri kufamba sei chai ko vanoregerei kutsvagira muroorani wavo basa naye lavo chidzokera fatso usati waonekwa i need you to be careful and make sure that you are safe before anyone sees us together today Sorry ako Fatso, ndinokuda asi handingagari newe tisati taroorana. Upenyu wakaoma hawo ndinomboshuwira kutiza. Mira ipapo iwe mbavha yemunhu, waba maUS dollars angu iwewe, ande muroom mako. Ruth, handizivi zvauri kutaura nezvazvo, ini handina zvandakatora zvako iwe. Hona iwe mbavha, ndawana mari iyi mumba mako, ndakudaidza mapurisa. Ini handina mhosva, ndabirwa mari, takaiwana muroom yembavha yacho. Huyai izvozvi. Famba, handei.
Famba handei. Muka Sara.
Mwana wamai vako ari kutambudzwa. Muka utsvage mwana wamai vako. Misodzi yake iri kuerera. Ah, ko ndange ndichirota. Amai vangu vanga nemwana one chete. But that dream seems so real. Rega ndidzokere kurara. Zvakaoma.
Chii chaizvo chandakatadzira Ruth? Namai vake nababa vake vachindibata zvakadai.
mukadzi iwe uende kunotora chikafu uko zvakanaka ndiri kuuya enda neukurumidza usanonoke nguva yechikafu iri kupera ko masisi mauya kujeri makapinda neipi ndakapomerwa kuti ndakaba mari Please musandivhunze handidi kutaura. Kura izvozvo. Haisi nguva yekunonoka ino. Kurumidzai kubuda imi mose. Sezvo basa rekumunda rakakumirirai pa Uri sei love? Good news, mangwana unenge uchibuda, ndinouya kuzokutora. Waita basa Fatso, ndatenda zvikuru nemashoko aya akanaka. Upenyu zvemuno wakaoma, Fatso. Ndakuda kuenda kumba, asi zvakangofanana nekumba kwacho. Hazvina kusiyana zvacho. Haudzokeri kumba kwenyu, unouya kumba kwangu Maidei. Time is up. You need to head back now. Titambire Maidei. Wazobuda ende ndafara mudiwa. Neni ndafara. ndipo paunorara apa maidei tozotaura mangwana waita basa fatso asi ndoda kutanga ndageza Ko iwe unorara kupi Fatso? Ini ndiri munhu wemuchirume.
Don't worry, zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Tichange tiri ose mumba muno tichigara zvakanaka pamwe chete. Ndomunda wedu uyu amai Moyo, iwe neni nevana vedu. Usadaro iwe Fatso.
Ko mombe dzeumai dziripo wani mudiwa? Nyarara Fatso, kwavira handei kumba.
mudiwa bika sadza ndiri kumbovharira mombe ndiri kuuya izvozvi ndiri kungopedza kuisa goni iri zvakanaka
vanhu vekumba kwedu wakambovaona here ee eh, ndakaona step sister vako iwewe
vanhu vemoyo yavo yakaoma zveku futi asi hazvinei ngatirege kutaura nyaya idzodzo tivimbe chete kuti zvinhu zvose zvichanaka pakupedzisira sezvatinoda kuti zvive nazvo muupenyu hwedu hoo saka ndipo pawakawanda pano